Essalamualeýkum mähriban watandaşlar. Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ýigriminji jemleýiş sanyny size hödürleýäris. Gepleşigimiziň jemleýiş sany

Gepleşigimiziň bu gezekki myhmanlary bolsa Ataýewler. Doganlar Ataýewler däl, familiýadaşlar Ataýewler. Ýagny biziň meşhur aýdymçylarymyz Gurbangeldi Ataýew, ýagny Gurbaş Ataýew diýip tanaýas, Şir Ataýew hem-de Perhat Ataýew. Ataýewler, gepleşige hoş geldiňiz. Sag bol. Ilki bilen myhmanlar hakynda gysgaça maglumaty siziň dykgatyňyza ýetirmekçi, hormatly tomaşaçylar. Biziň meşhur aýdymçymyz Gurbangeldi Ataýew bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylyň ýigrimi nji awgustynda Aşgabat şäherindäki Herrikgala obasynda dogulýar. Üç oglan, bir gyz. Özi maşgalada ululary. Iki müň ikinji ýylda dördünji mekdebi tamamlaýar. Maşgalaly iki ogly bar. Biziň meşhur aýdymçymyz Perhat Ataýew bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň ýigrimi sekizinji dekabrynda Akbugdaý etrabynyň Bereket obasynda dogulýar. Maşgalada iki oglan, bir gyz, maşgalaň körpesi iki müň altynjy ýylda Ak bugdaý etrabyndaky on birinji mekdebi tamamlaýar. Daňatar Öwezow adyndaky ýörite sazçylyk mekdebini iki müň onunjy ýylda tamamlaýar. Maşgalaly, bir gyzy, bir ogly bar. Biziň meşhur aýdymçymyz Şir Ataýew bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň on birinji sentýabrynda Aşgabat şäherindäki Köş obasynda dogulýar. Maşgalada jemi üç çaga, iki gyz, bir oglan, özi körpesi iki müň sekizinji ýylda, Aşgabatdaky Olimp sport mekdep-internadyny tamamlaýar. Indi myhmanlar hakynda gysgaça maglumat boldy. Uly başlar kiçi işlär diýýär Gurbangeldi. Gurbaş, bir aýdym-saza girişiň hakynda, ilkinji aýdan aýdymyň hakynda, halypalar hakynda, umuman dörejiligiň hakynda tomaşaçylara gürrüň berseň. Aýdym-saza girişim barada aýtsam, öz kakam aýdymçy Annamyrat Ataýew elimden tutup öwreden öz kakam. Galyberse-de öz aýdym-saza bolan höwesim şu güne alyp geldi. Men mekdep döwründe aýdyp başladym-da. Ilkinji aýdan aýdymyň ýadyňda düşýärmi? Ilkinji aýdan aýdymym Haly çüweder. Tüweleme. Haly dokar elleri, agyrmasyn gollary, fabrikanyň gözeli, halyçy gözel diýip şol aýdymymy ýerine ýetirdim. Gurnaklara gatnaşdym, soň çärelere gatnaşdym şeýdip aýdym-saza girişip gitdik-de. Näme täzelikler bar öňde? Öňümizde nesip bolsa täzeliklerine Türkmenobat teleýaýlymynda täze şekilli aýdymymyzy taýynlap otyrys. Şeýle dänim ine gowy şekilli aýdymlarymyz, täze aýdymlarymyzy taýýarlap otyrys. Ýene bir täzeligim bar, albom işläp otyryn, awtorski aýdymlardan albom. Nesip bolsa halkymyza ýetireris. Tüweleme, şowly bolsun. Hawa, sag bol. Awtorlyk aýdymlary esasan kim bilen işleşýäň? Indi awtorlyk aýdymlary. Türkmenowazy teleýaýlymyna kompozitorlarymyz Omar Igamow bilen Kerim Halyň sözlerini işleşen. Ondan ine Annabaýram Aýdogdyýew, Azat Durdyýew diýip, ondan başga-da birnäçe ýaş sazanda şahyrlarymyz bilen işleşýän. Üstünlik arzuw edýäs. Sag bol. Şir Ataýew. Hawa, senä hemmämiz tanaýas. Kakyň pahyr Arslan Ataýew bir meşhur halypa bagşylaryň biridi. Aýdym-saza näle geldiň? Menem aýdym-saza kakam aýdymçy bolandan şu kakamy diňläp, kakamyň ýanyna aýdymçylar gelýärdi, olary diňläp şeýdip höwesim artdy. Kiçilikden artdy höwesim ýöne aýdym-saza gijirä-gijirä başladym men azajyk. Hawa, sport mekdebini tamamlapsyň. Hawa, aý. Onam kakam pahyr göwne ýatdy-a spordy. Sporda gatna diýip hawa. Şoň üçin sporda girdik. Haýsy ugurdan? Aý futbol oýnadym. Futbol oýnaýaňmy? Hawa. Tüweleme. Indi kakaň aýdymlaryny aýdýaňmy esasy ýa? Hawa esasy şu kakamyň aýdymlaryny.

Üstünlik arzuw edýärin. Sag bol. Perhat, aý seniň hakynda öňki gepleşikde-de aýtdyk, aşhanada-da aýtdyk. Bu gezek Oraş göwnen okla ýanyňda. Ýakgan mantyňy gördüm-ow men. Aşhanany gör diýäýeli. Hawa, aşhanany göräý diýäýmelimi? Hawa. Ýok, indi gysgajyk aýdaý-da. Bilýän, bäşim kakyň pahyr uruk durupdy. Hawa. Ataýew bilen nädip ölemedim ýa. Hemmedenem kakalary urupdyr-an oňa. Şo kakam pahyr aýdym aýdýardy-da, Atabaý halypaň ýolundan. Muny esasy maňa şu sungat-a ugrukdyran kakam pahyr-da. Oba. Ol aýdym aýt, bul aýdym aýt diýip şeýdip galyberse-de ondan gaýybana şeýle halypam Hajy Ýazmämmedow kiçiligimden kän diňleýärdim. Hawa, halypam Hajy Ýazmämmedowy her çykaran aýdymyny sypdyrman diňleýärdim, daş kassetini alyp-la. Tüweleme. Hawa. Galyberse şeýdip sungatda gezip ýör. Hawa, tanyşanyma şat ondan. Hawa, menem şat tanyşanyma. Şu Tanyşanyma şat diýen aýdymyň ýöredi. Ýene-de täze tüweleme Instagramda goýupsyň täze bir aýdym diýip. Hawa, sowaşdyň menden diýip. Nesip bolsanam ýakynda şekil. Tanyşanyňyz ýaňy dämi o eýýäm sowaşdym menden diýen. Şaka şukur sowaşyp goýberýärler-de. Edil ýaşlara niýetlenýär-dä, söýgi hakynda, aýralyk hakynda. Hawa. Aý bolýa onda üstünlik arzuw edýäs. Sag boluň. O mantyny näme üçin ýakanyňyzam aýda oň. Aý boldy indi kaşgada aýdylýar. Aslynda mantyny bilgeşleýin ýakdylar bular. O gepleşige gyzyklandyrmak üçin. Gelinlerden gowy bişirýärler mantyny. Şeýle. Esasy öýde iş şol. Aslynda tomaşaçylar gyzyklanýandyrlar näme üçin Üç myhman bar. Aslynda bular dört bolmalydy. Ataýewler diýip, Gurbaş Ataýew, Şir Ataýew bir topar, Perhat Ataýew bilenem ýene bir Ataýew bardy. Olam bir topar bolmaly. Özem şol Ataýewiň boş gününe sazladyk, boş sagadyna sazladyk. Ýöne ol Ataýew gelmedi. Eli öçük berdi. Şoň üçinem bu gezek jemleýji diýip gepleşigimiz, jemleýji sany ýazmaly bolduk. Jogap berersiň-de özüň alyp çykarsyň diýip meni ugratdylar. Şeýlemi? Ýok, narkaýym diýince. Hä, bolýar, tüweleme. Tomaşaçylar gyzyklanýandylar, näme üçin Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň jemleýji sany? Indi görüp bilmezmikak bu gepleşigi diýip. Nesip bolsa, indi täze formatda görersiňiz. Indi Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi däl-de, ýöne zehin bäsleşigi diýip goýarys. Indi aýdymçy gatnaşmaz. Sebäbi tuweleme ýigriminji sanyna çenli Hemme aýdymçylar şeýdip garaşdyryp, benedip, meň nerwimi oýnap, şular garratjak meni. Ýok, bular geldiler boldy-da ony. Ine-de, dördünji Ataýew şu taýda oturmalydy-da, ony ýok-da. Aý, gözi çişipdirler onuň. Gözi çişipdir. Aý, bolýar. Jany sag bolsun. Indi gepleşigiň soraglaryna başlamankak, bir bagdan dip bir gowy Dürli ir-iýmişler, guradylan ir-iýmişler, maňyzlar, hozlar, pisseler, hemme görnüşli lukumlar bar. Ine, şolardan bir datmagyňyzy haýyş edýäris. Ýörite ugradypdyrlar bagdan. Bagdan-a? Bagdan, hawa. Edil şu garaşylyň on bäş ýyllyk söwda merkeziniň Awtoduralga tarapyndan gireňde, birinji däl ikinji geçelgede otuz sekizinji dükan bar. Şondan ugratdylar. Ýöne Bagdanyň ähli önümleri ýurdumyzyň hemme söwda nokatlarynda bardyr. Özleri lomo işlänsoň, bahalaram amatly. Şonuň üçin Bagdan gury irimişler, hozlar, maňyzlar, pisseler, lukumlar siziň hyzmatyňyzda. Muny bilýäňä näme bilen idýän? Ana çaýjagaz bilen. Sesiňizi durlasaňyz onda başlaberjek. Mähriban tomaşaçylar, biz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ýigriminji sanynyň birinji tapgyryna başlaýarys.

Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ýigriminji sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň myhmanlary, Gurbaş Ataýew, Şir Ataýew hem-de Perhat Ataýew. Indi Gurbaş Ataýew bilen Şir Ataýew bir topar, Perhat Ataýewiň hem topardaşy gelmedi, şonuň üçin hem Perhadyň ýeke özi bir topar bolýar. Birinji tapgyrda her topara aýratynlykda jemi üç sany sowal bar. Sowallaryň hem jemi dört görnüşli jogaplary bar, haýsam bolsa biri dogry. Gurbaş şir, sizden başlaýalmy? Başla. Birinji tapgyryň birinji sowaly size şeýle. Derýalar öz suwuny özi içenok. Miweli agaçlar hem miwesini özi iýenok. Bi filosofiki jümle kime degişli? A. Abdyrahym han B. Gowşut han C. Nurberdi han D. Dykma serdar. Şa ana laýyk, Abdyrahym han. Näme üçin Abdyrahym hany saýlaýaň? Belki Dykma serdar aýdandyr. Sebäbi Gowşut han Nurberdi hana urşanda, Gökdür urşanda. Gowşut hana urşan, näme Nurberdi han ondan gelip haýsy han diýdi? Dykma serdar. Dykma serdaryň urşujyda olar. Batyr bolanda. Abdyrahym han gorkak bolanda. Ýok, Abdyrahym han indi ýazyjyda. Ýazyjy? Aýndy. Eşitýäňmi? Dilewar. Abdyrahym hanyň kimdigini bilýäňmi? Aý kimdigini bilemok ýöne taryhda eşitýän. Taryhda eşitýäň. Hawa. Wiý wiý dur dur dur ýaňky hanyň nemesi. Gahryman Arkadagymyzyň Türkmeniň döwletdillik ýörelgesi kitabynda ýaňky Abdyrahym hanyň ady geçýär. Jogap dogry. Hakykatdan-da bu sözler Abdyrahym hana degişli. Perhat Ataýew size şeýle sowal. Şu dermanlyk ösümlikleriniň haýsysy daşary ýurtlara eksport edilýär? A. Ýandak B. Buýan C. Üzärlik D. Ýowşan Indi biziň türkmen tebigatymyz dermanlyk ösümliklere baý-da, dogry dälmi? Indi şolaryň haýsysy daşary ýurtlara-da eksport edilýär? Diňe bir ýurdumyzda däl-de, ýandakmy, buýanmy, Üzärlikmi, ýowşanmy? Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanda dermanlyk ösümlikler atly kitabynda şu buýan dik geçýär. Şu buýanmyka diýýän. Üzärlik däldir diýýäňmi? Ýok, buýan, buýandy. Hakykatdan hem jogap dogry. Biziň ýurdumyzyň ähli sebitinde, şu Garagumdan başga hemme sebitinde buýan gabat gelýär. Özem Ýylda sekiz müň, on müň tonna çenli dermanlyk çig maly taýýarlamaga, ýygmaga mümkinçilik bardyr. Bu ýun, esasy bu ýun şo çig mal hökmünde daşary ýurtlara eksport edilýär. Dogry. Indi taryhdan sowallar başlady. Şir jan özä taryh çyzdy. Ýaňy Şir tüweleme taryhdan bilýänlenem subut etdi. Gowşut han Gökdepe urşuna gatnaşmady, Nurberdi han bilen Dykma serdar gatnaşdy diýdi. Gowşut han nähili ýagdaýda aradan çykýar? Dört görnüşli jogap bar, haýsam bolsa biri dogry. A. Söweşde. B. Tarpa-taýyn. Ç. Zäherlenip. D. Garrylyk zerarly. B.

Internet ulgamynda kömek alyp bilýäňiz. Hemem alyp baryjyň kömegini alyp bilýäňiz. Kime jaň açar? Meňkide, meňkiden aýla. Aý bir agamma. Aha. Boldy-da. Boldy, boldy. Daşyny eşitdir. Annabaýramyň ýegeni. Ýok, taryhçylaý. Gürleşik gaýtsa gowy-da gaýtam. Ýuwa şuny daşyndan gürlemäň. Alo. Arslan aga salowmalik. Army gowmy ýagdaýlar men şirli. Agam bir soragym balaý şony bir aýdyp beräýdä kyn görmeseň bir gepleşikde otyrynda. Gowşut han nädip aradan çykýara?

Annabaýram Aýdogdyýewiň ýegeni-dä onda. Şeýlemi? O taryhy gowy bilýär. Ökde eken. Jogap dogry. Ökde eken. Hakykatdanam Gowşut hany Alymülküt diýip bir içi aly aýakgabyna aw sepip Zäherleýär. zäherleýär. Jogap dogry. Hany Perhat jan, senem on birinji mekdepde taryhdan näçe ýyl galdyň, bileli. Jelaleddin Meňburun haýsy şanyň ogly bolupdyr? Dört görnüşli jogap bar. Şolaryň haýsy dogry? A. Alparslan B. Muhammet şa Ç. Mälik şa D. Soltan Sanjar Jelaleddin Meňburun şolaryň haýsysynyň ogly eken? Alparslan, Muhammet şa, Mälik şa,

Şeýlemi? Şeýdip biläýersiz ýaňmy? Aý, bu günler uýanyş beýik seljuklyny göremok, şoňa diýip. Jogap dogry. Muhammet şaň ogly Jelaleddin Meňburun. Dowam edýäs. Birinji tapgyryň üçünji sowaly beýik türkmen alymy Mahmyt Zamahşaryň Ýagşyzadalaryň bahary atly kitabyndan şeýle sowal. Ibn Abbas Muhammet alaýhyssalamdan şeýle hadys rowaýat edýär. Ol, Musulman üçin musulman doganynyň gany, maly we nämesi haramdyr diýýär. Indi şu üçünjini bilmeli-dä. A. Abraýy. B. Puly. C. Ol barada erbet güman etmegi. D. Dawa etmegi. Mahmyt Zamaşaryň şol kitabynda bir hadys geçýär. Ibn Apbas Muhammet aleýhissalamdan şeýle hadys rowaýat edýär. Ol musulman üçin musulman doganynyň gany, maly we

bir hili gowy dälmi? Gany, maly. Gany. Musulman musulmany öldürip bilmez. Hawa, gany, maly, üçünjini bilmeli-dä. Hä, gany, maly. We, diýýär. We, ýa abraýy, ýa puly, ýa-da ol barada erbet güman etmegi. Ýa-da dawa etmeli. Ýa jogaplary bar. Hä jogaplary. Hawa jogaplaryny aýdym saýlajak. Haýsy diýdiň üçin ýaňky birinjini üçünjini okap ber. Üçünjisinimi? Ýa haýsy haýsy üçünji üç sany abraý diýdiň. Gany, maly ýa-da indi ete üç dört görnüşli jogap bar. Abraýy, puly, erbet güman etmegi, dawa etmegi.

Üçe çen sanaýan bir, iki, üç. Saýlan sen ula. Sen saýla. Aý guman niýe el musulman musulmana guman etse gowy däl. Guman saýladyň. Senem guman saýladyň. Çyg bilen ylalaşýaňmy? Soň muňa sen utdurdyň diýme. Şeýlelik bilen mähriban tomaşaçylar Gurbaş Ataýew hem-de Şir Ataýew Üçünji sowalyň dogry jogabyny bermegi başardylar. Ol barada erbet güman etmegi. Nädip pul diýjek? O mal şoň içine girýär-a, pul, baýlyk hemme zat malyň içine girýär. Gany, maly we ol barada erbet güman etmegi haramdyr diýýär. Hormatly tomaşaçylar, hormatly watandaşlar, şoň üçin hem birek-birek barada erbet gümanda bolmalyň.

Ýagşy güman edeliň, dogry dälmi? Belki işi kändir, şo öz boş gününe, boş sagadyna sazlananda-da birden iş çykyp bilýär adamyň, dogry dälmi? Şoň degişip aýdýan. Ýöne umuman, görýäňizmi, şo Mahmyt Zamahşaryň kitabynda bellenýär, hadys getirilýär, musulman üçin, Musulman doganynyň gany, maly we ol barada erbet güman etmegi haramdyr diýýär, birek-birek hakynda diňe gowy pikirde bolalyň. Ýene-de Mahmyt Zamahşaryň kitabynda şeýle maglumat getirilýär, Perhat diňle. Araplarda haýsy gün şum gün hasaplanýar? Mahmyt Zamahşary şol kitabynda aýdýar-da, Pylan gün diýýär, araplarda şum gün hasaplanýar diýýär. A. Duşenbe, B. Sişenbe C. Çarşenbe D. Penşenbe Birinji, ikinji, üçünji, dördünji gün. Şum diýmegiň manysy näme? Şum erbet gün. Erbet hasaplanýar. Haýsy haýsy günler diýdiň agam? Duşenbe, sişenbe, çarşenbe, penşenbe. Birinji, ikinji, üçünji, dördünji gün. Ikinji gün şu, ikinji gün näme bolýar? Sişenbe bolýar. Sişenbe. Şony saýlajakmy? Kömekleň bardyr, jaň edibilýäň, alyp baryjyň kömegini alabilýäň.

Gidibersinmi? Ýoga biri gidäýsinmi? Bizde iň gowy gün haýsy hasaplanýa? Üçünji gün. Araplarda şol tersine. Şeýlemi? Çarşenbe gün araplarda şum gün hasaplanýa. Aýne. Üçünji gün a? Hawa, Mahmyt Zamahşary öz kitabynda getirýä. Bi din bilen bagly däl, yrym bilen bagly. Bizde meselem sişenbe, aý pylan gün pylan gün diýilýä, aslynda Allatagalaň hemme günem sähetli gün. Günüň erbedi ýok. Ýöne Arym edilýän. Arym edýän ekenler-de, çarşenbe gün araplarda şum gün hasaplanýan eken. Bizde çarşenbe çar tarapa diýilýär. Bu-da surugy bilýän gün-dä. Tersine eken görýäňmi? Her halkyň bir öz yrymy bar. Hä şeýlelik bilenem tüweleme üç. Utdy gidýär dämi? Utdy gidýär, siziňkem utdy gidýär entek. Utdy gidip, ho, Şeýlelik bilen hem, mähriban tomaşaçylar, biz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň birinji tapgyryny tamamlaýarys. Biraz wagtdan ikinji tapgyrymyza başlarys.

Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ýigriminji sanyna tomaşa edýäňiz. Ikinji tapgyrymyza başlaýarys. Tapgyryň soraglaryna geçmänkäk, Bagdanyň hoz maňyzlaryndan, gury irimişlerinden, hemem lukumlaryndan bir dadaýyň. Ýeri gelende aýtsak, Bagdanyň Ýörite prilaženiýalaram bar, Appstorda-da, Play Marketda-da ýörite goşundylar bar. Eltip berme hyzmatam bar. Eltip berme hyzmatam bar. Jaň etseň eltip berýärler. Tüweleme göwnejaý. Özleri lomo işleýänsoň bahalaram amatly. Hawa. Indi Lukum bilen Hozmaňyz bilen birazajyk gurplandyk. Kellelerim işläp başlady. Hawa, saz işleýä, pikirlenmäge ukymyz bar. Ikinji tapgyryň birinji sowaly Gurbaş şir siz üçin şeýle. Hormatly Prezidentimiziň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda şeýle bir rowaýat bar. Bir patyşaň päli bozulýar diýýär. Öz derwezebanynyň aýalyna göz gyzdyrýar diýýär. Derwezebanyny nirädir bir ýere üç günlük sapara ugradýar, ýerine-de aýalyny goýýar. Soňam köşkde hiç kim ýokka. Aýala diýýär, Hemme gapylary ýap-da, meň huzuryma gel diýýär. Aýal nämedir bir erbetlik zadyň bardygyny aňýar hemem patyşaň huzuryna gelýär. Patyşa, Ähli gapylary ýapdyňmy? diýip soranda, aýal aýdýar, Patyşahy älem, bir gapydan başga ähli gapyny ýapdym diýýär. Ol haýsy gapy diýip soranda, aýal näme jogap berýär? Özüm şoň jogabyndan soň Patyşahy älem pälinden gaýdýan. Men ene hakykatdan hem şol kitapda Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabynda şol rowaýat bar geçýär şol rowaýat. Şol rowaýaty men çalarak bilýän. Allanyň görýän gapysyny ýapybilmedim diýýär şol. Jogap dogry. Hakykatdanam derwezebanyň aýaly Patyşah älem, diňe Allanyň görýän gapysyny ýapyp bilmedim diýýär welin, Pälinden gaýdýar. Hawa, şa pikirlenýär-de, pälinden gaýdýar. Jogap dogry. Hany, Perhat jan, senem onda bir rowaýaty bize bir kesgitläp ber. Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitapda Şeýle bir rowaýat bar. Bir akyldar bilen bir ýaş ýigit ýolda gabatlaşýar. Ýaş ýigit salam berýär. Ýaşuly waleýkim diýýär. Onsoň görüşmezden ozal ýaşuly ýigitden soraýar. Görüşmänkäk aýt diýýär. Ol seniň niräňde diýýär. Ýigit Ol meň yzymda ýaşuly diýýär. Hä, onda seň bilen görüşse bolar diýýär-de, bular görüşýärler, hal-ahwal soraşýarlar, soň ýol bilen gidýär. Soň bir gün ikinji gezek gabat gelenlerinde ýene-de salamlaşýarlar, görüşýärler. Bu günler ol seň niräňde diýip ýaşuly soraýar. Ýigit aýdýar, Ýaşuly bu günler ol meň deňime geldi diýýär. Beh, aý onda görüşsek görüşäýeli diýip, göwnli-göwnüsiz görüşýär. Üçünji gezek duşanlarynda ýaş ýigit, Ol seniň niräňde bu günler diýip soranda, onda ýaş ýigit aýdýar, Ol-a meň öňüme geçendir diýýär. Onda seň bilen görüşip oturasy iş ýok diýip ýaşuly geçýär. Gürrüň näme hakynda barýar? Aýtsagam bolýar. Aýtsaňmy? Nebis. Hawa. Rowaýatyň jogaby nebis. Hakykatdanam nebis o. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabynda okapdym şo rowaýaty. Şonda nebis diýip geçýär. Hakykatdanam nebis. Nebis adamyň öňüne geçmesin diýilýär-ä. Hawa, şol. Ony neme etdirip, janlandyryp neme etdilerem ä. Türkmen owazynda ýa radiodam eşitdim men. Şeýlem rowaýat. Rowaýat eşitdim. Şeýlemi? Bir ýerde eşitdim. Ýaşytmak, ýaşyt teleýaýlymda. Şeýlem teleýaýlymda. Şol. Jogaplar dogry. Indi dünýä ýurtlarynyň paýtagtlary barada şeýle sowallar. Gurbaş şir size şeýle sowal. Müsüriň paýtagty nire? Kair. Beh. Tüweleme. Beýdip bara sen göni jogap berme-ow. Durov men aýdaýyn bolmasa. Aýt aýt. Kair. Hawa.

Rahman Karim diýeýin. Bolýar. Aýtmaklaryna görä, hindi şalary biderek ýere urşup adamlary gyrgyna bermezlik üçin haýsy oýny oýlap tapypdyrlar? Küşt Muňa seret. Men diýäýin onda. Näme edýän şu ýeri? Kuş takyk. Bar öýdýän. Ýo bilýän a bilemsoň diýän ýo. Birinji geldi-de gepleşige. Jogap dogry şir berekella. Hany Perhat ikinji tapgyryň soňky sowaly.

Mähriban tomaşaçylar, Siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ýigriminji sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň myhmanlary Gurbaş Ataýew, Şir Ataýew hem-de Perhat Ataýew. Üçünji tapgyrymyza başlaýarys. Üçünji tapgyryň birinji sowaly Halypany tana diýlip atlandyrylýar. Halypalaň

Bu halypa kim? Nurberdi Gulow. Jogap dogry. Türkmenistanyň halk artisti, halypa bagşy Nurberdi Gulow. Indi üçünji tapgyryň ikinji sowaly. Ýene-de halypalaryň aýdan aýdymlaryndan birini eşitdirýän, her haýsyňyza, her topara bir aýdym. Kim ýerine ýetiripdir? Gurbaş, Şir, diňläň. Nyýazy hasallanyp geçdi. Orazi. Türkmenistanyň halk bagşysy. Sesini diňlejegem dälmi? Kakundan tanapdyr bu. Tüweleme. Ýok. Näzli ýar. Orazi.

Köp bilýärin şoň bilen topardaş bolaýyn diýip otyryn mam. O şiir jan tüweleme berekella. Alynda Perhat senem halypany diňlede tana.

Halk artisti Jemal Saparowa Indi soňky tapgyryň soňky sowallary başlaýar. Iň soňky sowal, her topara bir sowal. Aýgyz ykbal ýaman eken diýen aýdymyň sözleri kimiňki? Kerim Gurbanepesow. Kerim Gurbanepesow. Kerim Hiç kime jaňym etjek däl. Atabaý halypaň dogany diýýänem bar. Şeýlemi? Jaňym etjek däl, internet üsti bilenem alyp baryjyň kömeginem aljak däl. Sazam Abbas Mämmedowyň sazy bolmaly. Iň soňky Iň soňky sowal şu. Şo men şeý diýip saza Abbas Mämmedow sözüni bara şeý diýen Atajan öýdýän şoň doganynyň ady. Atajanmy? Atajan Çarygulyýew. Şeýlemi? Şeý diýip alýan. Ýa Atajan. Kömegini alaýaly alyp barjyň. Alaýaly ama oba. Alaýjakmy? Oba. Men kömegimi aljakmy? Oba. Ahmet Halmyradow diýip meşhur döwürdeş alymymyz, ýazyjymyz bar. Şoň sözleri. Ahmet Halmyradow. Aý gyz ykbal ýaman eken diýen aýdymyň sözleri Ahmet Halmyradowyňky. Doganam diýjek bolýarlar ýöne. Şonam bir eşitdimde. Şoň üçin şoň üçin şuň ýaly gepleşikde berýänler şu sowallary. Halkymyz bilsin şol söýgüli aýdymlaryň awtory kimkä? Hawa. Bilsin. Ýogsam şeýdip neme arada ýaşap ýör. Özümizem neme edip dursa. Taryhçy Etnograf, mirasgär alym, ýazyjy Ahmet Halmyradowyňky. Perhat, Aýy gyz ykbaly ýaman eken diýen aýdymyň sözleriniň kimiňkidigine bildik. Hawa. Sazy kimiňki? Atabaý Çarygulyýewki. Özümiňki? Abbasdyr dagynda. Abbas? Mämmedow.

Anyk jogabyň şomy? Hawa. Abbas Mämmedow däl. Ýok, Abbas hem däl. Sagbat ýok. Häý, Perhatjan. Ne tutuş 8 PMK seredip otyr da, oba. Her bir diýlen zadyna. Her bir diýlen zada ynanýaň, özüňem ynanjaň. Gurbaşyna her galaly hezil edip otyr-da, tekiz hemralary yzan emes. Şoň gal pikir edýä ol. Şu wagt, sen utulansyň öýdýä. Emma sen utulmadyň dogry. Aý gyz ykbal ýaman eken diýen aýdymyň sazy Togrulbeg Artykowyňky, sözlerem Ahmet Halmyradowyňky. Gaty kän aýdymçylarymyz ýerine ýetirýä. Ýöne şolaryň awtorlarynyň bir arasynda agzap geçmeli. Elbetde ol neme ýaňky Kompozitornyň-a jaýy jennetden bolsun. Sözleriniň awtory şahyrynyňam baş dik jany sag bolsun. Ahmet aga biziň döwürdeşimiz, meşhur alym Ahmet Halmyradow. Ine şeýlelik bilenem Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiz tamam bolýar. Hasap Hutma hut. Deňe deň. Deňe deň. Owo. Gurbaş, Şir, Perhat, döredijilik äleminde uly üstünlikler arzuw edýäs. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, maşgalaňyz abadan bolsun, owazyňyz elmydama belentden ýaňlansyn. Hormatly tomaşaçylar, şunuň bilenem Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiz jemlenýär, ýigrimi üç sany jemleýji sany. Mundan bu ýana gepleşik aýdymçylar bilen däl, başga sungat işgärleri bilen bolar, ýa başga kärdäki adamlar bilen bolar. Indi ýöne hemaýatkär tapsak, ýurdumyzyň telekeçileri, önüm öndürijileri habarlaşyp bilerler. Hemaýatkär bolsa, başga kärdäki adamlar bilen. Aýdymçy däl ýöne aýdymçy dälde ýa aýdymçylar bilen kynrak bolýa. Aýna şeýle nemeler bilen ýa. Indi o nedip bolsa aşhana gepleşiginde görşeris aýdymçylar bilen. Nedip bolsa. Janyňyz sag bolsun öý ojagyňyz abadan bolsun. Bi gepleşige boýdan başa hyzmat eden ähli ýigitlere minnetdarlyk bildirýän esasanda Ak kepder wideo studiýasyna gepleşigimiziň jemleýji sanyny ýazgy eden Ada prodakşn studiýasyna öz minnetdarlygymy bildirýän Janyňyz sag bolsun öýejoňyz abadan bolsun yrsgal berekediňiz kän bolsun ýenek gepleşiklerde ýeneki täze taslamalarda duşýançak hoş sag boluň mähriban watandaşlar janyňyz sag bolsun.